Улуус культуратын эйгэтэ икки тыһыынча уон сэттэ сүүрбэ икки сылларга Уус Алдан улууһугар культура сайдыыта муниципальнай программаҕа олоҕуран үлэни ыытта. Улууспут дьаһалтатын, Саха Республикатын культураҕа уонна духовнай сайдыыга министерствотын, Саха Республикатын правительствотын өйөбүллэринэн, Саха Республикатын Үүнэр көлүөнэ фондатын үбүлээһининэн икки тыһыынча сүүрбэ икки сыллаахха Василий Васильевич Никифоров Күлүмнүүр аатынан Тойон Мүрү культура дыбарыаһа тутуллан олоххо киирбитэ улууспут бары олохтоохторугар, культуратын үлэһиттэригэр, ветераннарыгар олус үөрүүлээх, кэтэһиилээх, умнуллубат түгэнинэн буолла. Улууспут салалтатын өйөбүлүнэн улуус олохтоохторугар төрүт үгэстэри үөрэтиигэ, тарҕатыыга, сиэри-туому оҥорууга, общественнай түмсүүлэри түмүүгэ Олоҥхо дьиэтэ саҥа хайысха быһыытынан этнокультурнай киин буолан үлэтин саҕалаата. Улууспут дьаһалтатын өйөбүлүнэн Сэһэн Ардьакыап аатынан улуустааҕы историяны, кыраайы үөрэтэр түмэл саҥа өрөмүөннэммит дьиэҕэ көстө. Культура үлэһиттэрэ түмсүүлээхпитин көрдөрөн, улахан субуотунньуктары тэрийэн ыыттыбыт. Саҥа түмэл үөрүүлээх аһыллыыта от ыйын биэс күнүгэр Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын ахсыс спортивнай оонньууларын көрсө буолла. Түмэл билиҥҥи ирдэбиллэргэ эппиэттиир, аныгылыы экспозиционнай-выставочнай саалалардаах саҥа хайысханан үлэтин саҕалаата. Саха сирин норуоттарын ахсыс спортивнай оонньууларын көрсө Кулантай аатынан литературнай музей комплекска өрөмүөн үлэлэрэ оҥоһулуннулар. Анал субботниктарга улуус дьаһалтата, управлениелар, тэрилтэлэр көхтөөх кыттыыны ыллылар. Икки тыһыынча сүүрбэ икки сыл Россияҕа норуоттар культурнай нэһилиэстибэлэрин сылынан биллэриллэн элбэх араас таһымнаах тэрээһиннэр ыытылыннылар. Саха Өрөспүүбүлүкэтин маастарын күнүгэр анаммыт Дьокуускай куоракка сахалыы төрүт кыһыҥҥы таҥастаах сэлэлии хаамыыга Уус Алдан улууһуттан сүүс сүүрбэ киһи кыттан маҥнайгы миэстэни ылары ситиспиппит. Үөһэ Бүлүүгэ ыытыллыбыт Олоҥхо ыһыаҕар сүүрбэ икки талааннаах дьоммут кыайыылаах ааты ылары ситистилэр. Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана Айсен Сергеевич Николаев дьаһалыгар олоҕуран олоҥхоһуттары, оһуохайдьыттары, уустары өйүүр истипиэндийэ олохтонон оһуохай көрүҥэр биһиги биир дойдулаахпыт Семен Ильич Черноградскай стипендиат буолар үрдүк аатын сүктэ. Ааспыт икки тыһыынча сүүрбэ икки сылга Москва куоракка Саха автономията төрүттэммитэ сүүс сылыгар аналлаах Царицына музей-заповедникка Сүктэр кыыс экспозицияҕа биһиги маастардарбыт Екатерина Колодезникова, Владимир Егоров, Мария Атласова, Мария Федорова, Иван Акоемов, Александра Босикова, Пелагея Максимова уонна Мүрү Оһуора иистэнньэннэр, Арчы, Туосчуттар түмсүүлэрин үлэлэрэ турдулар. Икки тыһыынча сүүрбэ икки сылга саха автономията төрүттэммитэ сүүс сылыгар анаммыт Саха сирин норуоттарын ахсыс спортивнай оонньуулара сүүрбэ алта сыл буолан баран улууспутугар иккис төгүлүн ыытылынна. Саха автономията төрүттэммитэ сүүс сылын Саха сирин норуоттарын ахсыс спортивнай оонньууларын көрсө элбэх бэлэмнэнии үлэлэрэ ыытылынналар. Оонньууларга анаан уһуктуу литературнай холбоһук кыттыылаахтара хоһоон айаннар Тойон Мүрү мелодистар түмсүүлэрэ уон саҥа ырыалары айдылар. Оонньуулар талисманнарын талыыга күрэх ыытыллан, кыайыылааҕынан Дьөһөгөй эскиһин ааптарынан Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуотун маастара, мындыр общественнай холбоһук кыттыылааҕа Прокопий Михайлович Колодезников буолла. Улуус нэһилиэктэрин бастыҥ общественнай көҕүлээһиннэрин көрдөрөр бочуот кинигэтэ хомуллан таҕыста. Улуус культуратын үлэһиттэрэ, общественнай түмсүүлэрэ ахсыс спортивнай оонньуулары көрсө имиджевай үлэни, оонньуулар саҕаланаллара сүүс күн иннинэ түмэр күн тэрээһини Дьокуускай куоракка уонна улууспут бары нэһилиэктэригэр сибэкки олордуутун, ырааһырдыы үлэтин тэрийдилэр, көхтөөхтүк кытыннылар. Саха автономията төрүттэммитэ сүүс сылыгар Саха сирин норуоттарын ахсыс спортивнай оонньууларын көрсө ыытыллыбыт Улуус общественнай түмсүүлэрин форумугар норуот маастара Владимир Прокопьевич Егоров сүүс чороону оҥорууга киллэрбит этиитин өйөөн улууспут маастардара сүүс миэтэрэ ситиини, сүүс олбоҕу, сүүс дэйбиири, сүүс харысхалы, сүүс сахалыы сон кэтиитин, оҕуруунан оҥоһуллубут улууспут дьарылыгын Майаҕатта Бэрт Хара батыйатын, быһаҕын улууска бэлэхтээн улахан хамсааһын тахсыбытын бэлиэтиибит уонна махталбытын тиэрдэбит. Саха сирин норуоттарын ахсыс спортивнай оонньууларын көрсө норуоттар икки ардыларынааҕы Олоҥхо биһигэ күрэх тэриллэн ыытылынна. Монголияттан, Московскай областан, Саха сириттэн аҕыс маастардар кыттан олоҥхо сюжеттарынан мастан оҥоһуктары оҥордулар. Оонньуулар үөрүүлээх аһыллыыларын церемониятыгар икки тыһыынча үс сүүс биэһин киһи улууспут сүүрбэ биир нэһилиэгиттэн кыттыыны ылла. Сүүс культурнай тэрээһин сэттэ араас площадканан тэриллэн, барыта отут тыһыынча киһи хабылынна. Аныгы кэм ирдэбилинэн бырайыактыыр үлэни тэрийиигэ былааннаах үлэ ыытыллар. Ол курдук улуустааҕы культура управлениетын бырайыага Российскай Федерация культурнай көҕүлээһинин фондатын кыайыылааҕынан тахсан Россия үтүөлээх образцовай коллектива Кэнчээри оҕо ырыа үҥкүү народнай ансаамбыла тэриллибитэ биэһин сылыгар аналлаах «От фольклора до классики» диэн документальнай киинэни таһаарда. Сэһэн Ардьакыап аатынан улуустааҕы историяны кыраайы үөрэтэр түмэл Россия президенин уонна Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дарханын граннарыгар «Застывшее время. Судьба местности Томтор» След оставленный в будущее бырайыактара кыайылааҕынан тахсан үбүлэннилэр. Василий Васильевич Никифоров Күлүмнүүр аатынан Тойон Мүрү культура дабарыаһа Культура национальнай бырайыагынан конкурска кыайан Газель Next автоклуб мындааба сынньалаҥ киинэ LED экран ылары ситистилэр. Граннарга ыытыллыбыт үлэ түмүгүнэн уопсайа уон икки мөлүйүөн икки сүүс отут төрт тыһыынча аҕыс мөһөх аҕыс солкуобайдаах үп эбии кэлэн улууспут культурата салгыы сайдыытыгар өйөбүл буолла. Ааспыт икки тыһыынча сүүрбэ икки сылга бөдөҥ государственнай политическай салайааччы Николай Николаевич Окоемов үбүлүйдээх сүүс сүүрбэ биэс сылын бэлиэтээһин тэрээһиннэрэ Курбуһах нэһилиэгэр уонна улууспут киинигэр Дьокуускай куоракка ситиһиилээхтик ыытылыннылар. Улуус культураҕа салаатын үлэһиттэрэ биир санаалаах, түмсүүлээх буоларбытын ситиһэр инниттэн сылын аайы культура үлэһиттэрин күнэ тэриллэр. Культура салаатын үлэһиттэрэ биир бастакынан Саха сирин норуоттарын ахсыс спортивнай оонньууларын көрсө бары биир тэҥ спортивнай формалаах буоларбытын ситистибит. Икки тыһыынча сүүрбэ үс сыл Россияҕа педагог уонна уһуйааччы, Саха сиригэр үлэ, Уус Алдан улууһугар инфраструктура сайдыытын сылынан биллэрилиннэ. Түүммүт Саҥа дьылга Дмитрий Михайлович Говоров олоҥхоһут Миитэрэй сүүс сэттэ уон биэс, Найахы хоһоро тэриллибитэ алта уон, Тойон Мүрү ырыы айааччылар түмсүүлэрэ төрдөн биэс, Үҥкүһүттэр ассоциацияларын сүүрбэ биэс, Мындыр общественнай түмсүү уон сылларын бэлиэтиэхпит. Кулун тутар түөрт күнүгэр Суорун Омоллоон аатынан государственнай опера уонна балет театрыгар улууспут народнай ырыа үҥкүү коллективтара кыттыылаах Российскай Федерация үтүөлээх коллектива Оҕо народнай кэнчээри ансаамбыл тэриллибитэ биэһин сылыгар аналлаах улахан кэнсиэр тэриллиэҕэ.